Gava dinê min got mesela no du nexada PKK dixwast bi tevayî de vê sîlaha berde lê hikûmeta wê wextê ew rê venekir ji bo PKK. Belê. Îro her danî jî dixwazin. Eskeriya wê wextê eskeriya wê wextê belkî dixwast ku şer bibe û bi riya şer dikare Her tiştî bike. Lê îro hikûmet dibîne ku şer ji bo hikûmetê jî ne baş e. Belkî hin alî hene dixwazin ew şer berdewam be. Bi rastî jî heye. Îro jî mesela hin teref hene aciz in ji vê diyalogê ku bi Îmraliyê re çêbûye. Ji vê pêvajoyê gelek aciz in. Yanî hêvîdar in ku ev pêvajo nemeşe. Kut be careke din hene em dibînin di medyayê de jî hene, di siyasetê de jî hene. Eger ji dest wan bê ewana dîsa dixwazin proverke bikin bê pêvajoyî. Yanî qut bikin dîsa. Provokasyon jî dest pê kirin. Tabî. Nuha lê çi heye hikumeta îro bi rastî jî dixwaze. Yanî menfaata hikumetê tê de heye. Û tiştekî din heye Me got ku him Kurd him Tirk dixwazin ku vî efşar bisekine. Yanî sal bi sal tesîra wê zêde dibe. Lê tiştekî din heye, Ocalan jî îro van du salên dawî de, ne tenê îro, van du salên dawî de serokê PKK'ê Ocalan dixwaze ku êdî efşar bisekine. Baş e. Mesela Pars. Piştî hilbijartinê. Var ne pêras, pardon. Belê. Ne wisa bû. Belê, belê. Yanî du hezar û yanzdeh da. Belê, yanzdeh da. He. Erê, piştî hilbijartinê Ocalan got êdî bo şer ne lazim e ku şer çê be. Em dewletê, em hikûmetê li hev tên. Ev tişt got. Belê. Lê mixabin. Şer çê bû.

Nexwestin ku bimeşe û ewa provoke kirin. Îja du sal berê jî hinek pkk kûr di nava pkk de mêr dikare wisa bêje bi gotina Ocalan nekirin û ew pêvajoya provoke kirin leşker kuştin şer hingî çû guer bû. Yani agirê şer hingî çû guer bû. Îro ew tişta careke dinê bo çi dubare nebek. Ew xeter heye. Ew xeter heye. Ango Du hezar û yazdeh de piştî hilbijartinê ku Ocalan got êdî şer ne lazim e, em li hev tên. Pekî ew kê bûn ku yanî gotina Ocalan li erdê xistin? Hink yanî nav PKK'ê de me nedît heye îro hinek bêjin ku em Ocalan nas nakin. Öcalan ne serokê. Dibêjin em nas dikin lê belê piştî. Ez vê dibêjim işte. Yani he no ev tişt ne gotine lê çi kirin? Usa ne nabêjin ama hin kesan gotina Öcalan li erdê xist. Belê hêrişî ser qereqolekî kirin. Mesela hîm berî hilbijartinê 2011 da Duran Kalkan hin argumantên wî hebûn. Belê. Digot ku em ê

Duran Kalkan haziriya şerekî dikir û bi rastî jî piştî hilbijartinê jî ev şer çêbû. Ceribandindir şemdînan filan. Yanî xuya ye di nav PKK'ê de hinek wek Abdullah Ocalan nefikirîn, wek hinek kendinê jî nefikirîn. Baş e jî xêncî jî yên nav PKK'ê li derva kî naxwaze şer xilas be? Yê ku alî PKK'ê dikin. Dewleta Kûr ya Tirkîyê. Hundir da ew naxwaze. Belkî gor berê êdî sist bûye. Ji ber ku gelekî wan hatine girtin, mehkeme dibin, nikare wek berê operasyonan çêy bike, çalakiya bike. Sist bûye îro. Lê dîsa jî bi tevayî ji ortê ranebûye. Umîda xwe bi pkk ve jî hêza. Hêza xwe bi tevayî winda nekiriye. Yanî ewana dixwazin ku ew şerê pkk bila çêbe belkî bo wan jî dergek vebe. Yanî hikûmet bike ve tenga siyê û şewat çêbe agir û şewat çêbe wek berî danzdeh îlonê wek berî danzdeh adarê yanî danzdeh îlona hezar neh sed û heştê û firsan jî bo wana çêbe ku belkî Îhtilalek jê vecardin. Ha ev hêvî hîn jî ne miriye. Hundir dewsa derva. Belê, derva jî dewletên din ê hene. Mesela piştî ku ew bûyerên Sûriyeyê çêbûn, xelkê Sûriyeyê rabû ser piyan dijî hukma Esed. Belê. Piştî wê Tirkiye piştgiriya xelkê kir. Xelkê Sûriyeyê. Yanî hûn erênî dibînin. Yanî hûn piştgiriya Tirkiyeyê dikin bi wê pêvajoya Sûriyeyê de. Belê, ew tiştekî baş e. Yanî Ez jî dixwazim ku ew Dîktator welgerin, ew dîktatorî bira hilweşe, li Sûriyeyê rejîmeke demokratîk ava bibe, ez jî dixwazim. Lê hin kes hukma Baas diparêzin li Tirkiyeyê. Yanî hin dorhêl hene hukma Baas diparêzin. Yek jî ji ber ku hikûmeta Tirkiyeyê ya îro Piştgiriya wê berxwedana gel dike li Sûriyê. Hikûmeta Sûriyê gelek aciz e. Ew jî çi ji dest bê dixwaze ku li Tirkiyê tevliheviyekê çêke. Ango derdê wan ne heqê Kurdan e. Ne mafê Kurdan e. Ew dixwazin ku li Tirkiyê tevliheviyê çêbikin. Bona wê yekê tesirê wan jî dikare bibe. Berê hûn zanin Ew ka navenda pkk li Sûriyê bû. Pêvendiyên xwe bi Sûriyê re gelek baş bû. Lê pişt re guhartin çêbû. Ocalan ji Sûriyê derxistin. Pkk ji Sûriyê derxistin. Li vî dawiyê çar din xuya ye pêvendiyên teze çêkirin. Destê wê di nav pkk de heye? Belê. Yek jî Îran. Îran jî piştgiriya Sûriyê dike ji siyaseta Tirkiyê gelek aciz e. Hûn zanin Heya du sal berê beşekî pkk, pejk, li Îranê şer dikirdî ji dewleta Îranê. Lê pişt re çi bû nizanim. Yanî em zanin ne ku nizanin. Em her kes jî zane. Lê me re jî bêjin em jî bizanbin çi bû yanî. Her kes jî zane bavê. Yanî pkk û Îranê hevdu dîtin û pejk şinda kişandin. Xuya Îran dixwaze ku PKK şerê wan neke, pejek şerê wan neke lê şerê Tirkiyê bike. Ev jî tiştekî eşkere ye. Ha bo me Kurdan çi divê? Yani divê ku em Kurd heqê xwe dixwazin. Em azadî dixwazin. Em ne bo xatirê Sûriyê ne jî bo xatirê Îranê şer nakin û divê şer nekin jî. Belê. Hûna xatirê xwe jî şer nekin. Îro em dixwazin şer bisekinînin. Xwe em dixwazin îro şer bisekinînin. Hikûmet û PKK li Osloyê hev re rûdine. Hikûmet û pkk bi riya îstîxbaratê li Îmralî bi Ocalan re rûdine, serokê pkk re rûdine lê hin dorhêl hene ku naxwazin ev şer bisekine. Baş e ew dorhêlana yê bikar bin bine seknandin da. Sûriye ye, Îran e belkî hinekên din jî hene. Dewletê Ewropayê de kes heye gelo di wê? Na. Ez texmîn nakim. Yanî ji bo dewletên Ewropa jî tim dibêjin îşte Ewropa li pişt PKK'ê ye. Ewropa vî tiştî dike, me re serê şiyar çêdike. Ev ne rast e. Ewropa ez qasî ku Ewropayê baş nas dikim. Sî salî zêdetir li vê derê mame. Yanî Ewropa ne dijminê Kurdan e ne jî dijminê Tirkan e. Ewropa dewleta Tirk wek dewleteke dost dibîne ji xwe re. NATO'yê de ye, mutefîk e. Heya dixwaze ku Tirkiye ji vî derdê xilas be. Lê çi dibêje? Tirkiye dibêje ku vê meseleyê bi rindî çareser bikin. Heqê Kurdan nas bikin, vê meseleyê çareser bikin. Ji bo we jî baş e vê tiştî dibêjin. Aşe yanî Tirkiyeyê bikaribe bi sîha van hemû aliyên xêrnexwaz hem di hundir de hem di derve de bibe serî yan serokê pkk yê gotina xwe bide derbazkirin li cem an kesê di hundirê pkk de ku cî girtine û quweta wan e provokasyona jî gelek zêde ye lewra wexta ku serokwezîr Recep Tayîp Erdogan ku di hevdîtinên Îmrariya ya vê dawiyê ku eşkere kir, rojek bû yan du roj şûnda bû, belkî du roj sê roj şûnda bû, grûbeke qelebalix êrişî ser qereqolekî kirin. Yanî Çukurceyê li Çeleyê ku em bi kurmanjî dibêjin hêriş kir. Îja eva jî dide xuya ku hinek alî wisa bi hêsanî jî dev bi ew ku xwe bernadin.

Yê dîsa xwe paş ve bikişîne yanî. Dîsa bo şer bidome yanî. Nuha hikûmetê rast e. Di dema çûyî de wexta asteng derketine pêşiyê aciz bû. Vekişî ye. Mesela Haburê de wisa bû. Mesela Oslûyê de wisa bû. Lê bi raya min yanî hikûmet dibê xwedî sozqirar be, bi cesaret be û bo çareserkirina vê pirsê çi lazim e bike. Yek ev e ku sîlah bêne bêdeng kirin. Yek ev e, lê ne tenê ev e. Piştî wê jî divê ji bo çareseriya pirsa ku gavên baş bêne avêtin. Yanî xelkê Kurd çi dixwaze? Ev pirs çi ye? Hikûmet çima xwe paşve davît? Gelo wî çaxî desteka gel nedîdît? Çi yanî? Tabî Yanî ez hemû gunehê nakim ser pişta hikûmetê. Ez tim jî dibêjim yanî hikûmet dibe divê xwedî qirar be. Belê. Bi cesaret be. Yanî wexta asteng neketin pêşiya wê hema şinda venekişe. Lê tiştekî din heye. Yanî hikûmet her wisa jî divê xwedî projeyekê be, ne tenê ji bo sekinandina şerê PKK'ê. Ve em behsa ew kê bikim, piştre bên ser vê meselê. Yanî yek, gava dinê jî min got, îro gor berê rewş gelek misaîd e ku pkk dev ji sîlaha berde. Vê carî cidî em dibêjin. Yanî ew rewş ji berê misaîdtir e. Gor du sal berê, gor deh sal berê baştir e. Lê

Îstilahên curbecur tên avîtin da. Mesela di çapemeniya Tirkiyeyê de ji vê carê behsa belê heqê Kurda ku me da, me mafê wan da parast gere em heysiyet û rûmeta Tirka jî bîne pêş çavê xwe. Gelo di vira de mexsed çi ye? Yanî çima ku mesela Kurdek bigihîje heqekî xwe

û ne lazim e ku tiştek pê kirin. Yanî ew dibêjin tenê bi riya zorê û nav rewşenbîra de jî mirovên wisa hene. Yanî ne tenê siyasetê de. Lê çi ye pirsa kurd ne tenê pirsa sîlahan e yek. Yanî eger sîlah bêdeng bin heya pkk qet nemîne jî pirsa kurd heye. Berê jî hebû, wê naşûn de jî hebe. Yanî Ez jî dixwazim ku pkk de bi sîlaha perde û hikûmet pkk îkna bike. Yanî ez hata dibêjim ku eger ev tişt bibe bila efeke giştî ji derkeve. Ew ê serî çiyê bila bikaribin bên bi serbestî siyasetê bikin. Ew ê derve yê welat La bikaribin bên siyasetê bikin. Rewşa Ocalan bila baştir be. Ez wê tim dibêjim. Belê. Yanî bo xatirê tim Hepsa xan- aştî be vî delatê. Hepsa xanî jî hûn dixwazin mesela. Yanî dibe çima nebe. Eger aştî tê vî welatî. Eger ev welat rê li pêş vedibe ku bibe welatekî demokrat baştir bibe demokrat wek welatekî Ewropa. Ev firsendeke gelek baş e, rewşeke gelek baş e. Bo xatirê wê meriv efeke siyasî derdixe, rê vedike, Ev însanana bila werin serbet siyasetê bikin. Yek ev. Ya din e mesela ne tenê sîlah in, ne tenê pkk ye, ne tenê şer e. Mesela pirsa kurdî ye. Ya herî muhîm ev e. Eger îro şerek heye ji ber wê heye. Eger îro tevlihevî heye ji ber wê ye. Eger pkk heye ji ber wê ye. Bona wê yekê divê berî her tiştî hikûmet û dewleta Tirk bifikire Mesela Kurd çi ye û çawa çareser dibe? Mamoste ewkî dor dor bimeşînin ez dixwazim tiştekî dinê ji we pirs bikim. Pkk xweserî naxwaze, dewleteke musteqîl naxwaze. Tenê hatiye ser xweserîke demokratîk yan jî hevwelatîye demokratîk.